Йөклелек вакытында җенси якынлык кылырга ярыймы? Бу инде ирләрнең яраткан сораулары. Сюрприз, сюрприз. Димәк, боларның гомумән балалары була алмый дигән сүз. Йөклелек чоры ул чир чоры түгел. Кайнар сәлам барыгызга да. Әйдә сөйләшәбез. Ә сөйләшербез һәм әңгәмә алып барырбыз без бүген нәкъ менә хатын-кызның иң матур, шул ук вакытта катлаулы һәм мөһим вакыты турында, ягъни, Йөклелек чоры хакында. Мин Илүзә Касыймова, ә бүген бездә кунакта акушер-гинеколог Вахитова Әлфия Илдар кызы. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез.
Ничек хәлләрегез?
Аллага шөкер, яхшы.
Бүгенге сорауларга җавап бирергә сез әзерме? әзерләнгән идем алла бирсә ерып чыгарбыз дип ышанам амин шунда ук э, беренче сораудан башлыйсы килә иң мөһим һәм иң кирәкле сорауларның берседер бу хатын кызга һәм ир атка йөклелек чорына әзерлекне ничек һәм кайчан башларга гомумән менә ир атка да күренергә кирәкме врачларга табибларга Әлбәттә, ир-ат белән хатын-кыз кайчан инде үзләре шундый фикергә киләчәкләр, безгә бала кирәк, бала алып кайтабыз, дип уйлашканнан соң, инде 7-10 ай алдан әзерләнүен башласалар, ул күпкә хупрак, ул күпкә яхшырак һәм дөресрәк тә булыр. Ни өчен дигәндә, чөнки чынлыкта да хәзерге вакытта барлык кеше сау-сәламәт түгел. Ул гаеп итеп тә әйтү түгел, ул хәзерге социум. хәзерге чор заманасы хәзерге чор замана чире дип әйтик инде һәм инде әйе була шундый парлар алар тикшеренәләр һәм аларның барысы да яхшы әлбәттә инде вакытта алар йөклелек чорына әзерләнер әзерләнә башлый алалар ә инде була шундый парлар кайда анализларны корректировать итәргә кирәк йә булмаса инде теге яисә бу туры килмәүчәнлек кләр турында информация, мәгълүмат барлыкка килә. Һәм шуңа күрә инде аларның барысын да рәткә китерер өчен аларга вакыт кирәк. Йөклелек ул андый чор түгел, менә миңа хәзер үк кирәк, мин телим. Ул алай барлыкка килергә тиеш түгел. Чөнки алай барлыкка килсә, аннары аның осложнениеләре дип әйтик инде, күпкә күбрәк булырга мөмкин. Шуңа күрә һәрбер нәрсәгә әзерләнеп, инде аякта нык торып, теге без булдырабыз дип әйтә башларга кирәк. Җитди карарга кирәк.
Җитди, әлбәттә, җитди карашка булырга тиеш. Ә хатын-кыз нинди анализлар бирергә тиеш? Бармы аның исемлеге? Әйе, э, чекап дип әйтәбез без аны, ягъни регламентлар дип инде, э, рекомендацияләр дип шул вакытта әйтик инде. Ул әлбәттә бар, аны һәрбер акушер-гинеколог белә, Һәрбер клиникада, ул хөкүмәт клиникасымы әллә инде теге частный клиникалармы инде, аларда бөтенесендә дә бар, хатын-кыз кая тели шунда барып бирә ала. Иң мөһиме инде аны җиңелләреннән дип әйтик инде башлау инде, ул кан анализлары, сидек анализы, инде мазоклар, УЗИлар үтәргә тиеш инде, иң беренче шуннан башлыйлар. Теге Сразу бөтен анализны берьюлы бирергә кирәк тә түгел, ул тиеш әйбер дә түгел. Һәрбер икенче юлы бирә торган анализлар өчен аңа күрсәт, ну, ничек тә дип инде, күрсәтү булырга тиеш. Ни өчен, мәсәлән, без хатын-кызга ул анализны бирергә кушабыз һәм инде, әлбәттә, хатын-кызга бәйнә-бәйнә барысын аңлатырга тиеш. Ни өчен? Чөнки хатын-кызның үзендә дә аңлашылмык булырга тиеш. Без нәрсәне хәзерге вакытта карыйбыз, нәрсәне хәзерге вакытта тикшерәбез һәм нәрсә көтәбез ул анализдан инде. Ә инде ир-атка килгәндә, әлбәттә, ир-атларны да тикшерергә кирәк. Минималь анализларны алар шулай ук бирергә тиешләр. Ни өчен? Чөнки ул туачак бала, ул бит әтидән дә әйтик, 50 процент фундаментны ала, әнидән дә 50 процент фундаментны ала. Һәм шуңа күрә инде икесенең дә фундаментлары нык булсын өчен һәм инде яңа организмга үсеш бирер өчен, әлбәттә, икесен дә тикшерсәк, ул дөресрәк була. Ә әгәр дә, мәсәлән, алдан тикшеренергә өлгермәде, ди. Ират та, хатын-кыз да. Ә бу очракта хәзер нишләргә? Була андый йөккә узган чакларда инде. Әлбәттә инде ул вакытта хатын-кыз үзенең йөкле икәнен белү белән ул табибка бара. Табиб шулай ук аңа минималь анализлар назначать итә, чөнки организмда менә шушы ни өчен белү белән барырга кирәк. Закладка орган дип әйтик инде. Закладка органнар булганда, чтобы организмга бөтен кирәк микро, макро элементлар керделәр һәм инде туачак бала, Алла бирса, сау сәламәт булып тусын өчен инде. Шуңа күрә инде кичектермәскә вакыт булмады, там тагын берәр нинди шундый сүзләр ул инде монда дөрес түгел. бу иң мөһим әйберләрнең берсе бигрәк тә инде син яңа э, кеше барлыкка китерәсең икән моңа инде бигрәк тә җитди карарга кирәк икеләтә әлбәттә чөнки безгә ата анага аның өчен җавап бирә туры киләчәк ул бала баланың э, туасы баланың киләчәге Әйтеп үттегез бит әле, хәзер балага уза алмаучы яшьләр күп дидегез. Моңа инде безнең әйләнә-тирәдә, димәк, йогынты ясый. Ә нәрсә, ашау, эчүме, әллә безнең һава менә шундый хәзер Болар начарайды бөтенесе диләр? бергә. Бөтен Мгм. иң зур менә теге, әйтик инде, йогынты ясый торган э, Фактор? фактор ул Стресс беренче очракта, чөнки бик күп э, кешеләр стрессқа биреләләр. Аннан инде безнең стрессқа бирелгәннән соң организмда үзебезнең физиологик э, гормоннар бүленәсе урында алар бүленмиләр. Алардан просто вот менә курку калып дип әйтикме соң инде, блокируется дип әйтик инде һәм шул хисаптан безнең башлана э, проблемалар. Йә теге, йә бу дип инде, һәм шуңа карата аларның авырга узу вакыты кичектерелә. Авырга теләгәндә узалмаганнан соң, аннары эмоциягә биреләләр. Э, ул аңлашыла ни өчен икән чөнки бит инде кияүгә чыккач анда һәрбер пар бит инде бала көтә ә, ата ана булырга әзерләнә инде монда бер тапкыр юк ике тапкыр юк аннан соң инде шул эмоцияләргә бирелеп, алар уже кулларын төшерәләр. Ә чынлык чынбарлыкта да ул бит менә алай булырга тиеш түгел. Һәрбер нәрсәгә эмоцияләр әйе, ул бар, мин анысы белән килешәм, әмма дә ләкин һәрбер нәрсәгә аек акыл белән карарга тиеш. Хәзер егерме беренче гасыр заманасы, интернет заманасы. Күп кеше интернеттан гына, интернет заманасы дип әйттем дә, әмма ләкин интернет заманасы ул ике таяк башы дип әйтик берсе интернетка гына карап шуннан анализлар биреп лечение алып ята э, табибка бармыйча инде ә икенчесе инде киресенчә э, дөрес мәгълүматларны укый э, үзенә галочкалар куеп бара менә моны моны эшләргә кирәк дип һәм инде үзенә көн билгели табибка бара Бөтенесен бәйнә-бәйнә сөйләп бирә, киңәшләшә. киңәшләшә, ә ул иң мөһиме табибыңнан яшермәскә. Чөнки әгәр дә син яшерәсең икән, без рентген кешеләр түгел. Мәсәлән, без сезгә карап, мин әйтә алмыйм, сезнең шул, шул, шул дип инде. Сөйләшергә кирәк, аңлашырга кирәк, курыкмаска кирәк, беркем дә сезгә бармак төртеп көлмәячәк, менә аның шул икән, бу икән анда дип инде, ул андай бер юк. Киресенчә, кеше, табиб сезгә булышырга омтылачак, тырышачак һәм әлбәттә инде, әгәр дә сез аның белән бер теге контакт контакт табасыз икән, контент дип әйтик инде, сезнең барса барып чыгачак. Иң мөһиме ул күңелдәге өмет. төшенкелеккә бирелмәскә төшенкелеккә кирәк. бирелмәскә менә иң куркыныч э, моментлар ул төшенкелеккә бирү барыбер дә сорап китәсе килә ә туклану ничек тәэсир итә менә йөклелеккә әлбәттә тукланудан да күп әйбер тора тукланудан әгәр дә син дөрес иттереп ата ана дөрес иттереп э, туклана икән э, фундамент ул тукланудан да э, бала өчен барлыкка киләчәк Без бит инде хәзер менә тагын инде 21 гасыр дип әйтәм инде. Кая телисең, нәрсә телисең, барсы да бар. Без фастфудка ияләнгән хәзер. Тиз генә ашау. Тиз генә тамакны туйдыра. Ул э, бәя буенча доступны. Кулайрак. Кулайрак, әйе. Һәм инде әлбәттә, э, аның даже газировкаларны алганда да, ул прям аның белән ашасаң тәмлерәк сыман тора. Мин теге яшерен батырын түгел, мин үзем дә кайчакта йөртәм фастфудны, фастфудны ашарга. Әмма дә ләкин мин беләм, что минем һәрбер ашаган фастфудым, ул минем өчен зыян китерә. Шулай ук менә еклелеккә әзерләнгән хатын-кызларга, ир-атларга ни өчен дөрес иттереп тукланырга кирәк, ни өчен менә натур продуктлар булсын. Хәзер бит инде күбесе ППга күчә. Дөрес иттереп вакытка бүлеп ашыйлар. Менә ул дөрес. Чөнки организм ул бит инде син һәрбер ашаган синең фастфудың организм до тиеш расщеплять итәргә бүлергә дип әйтик инде һәм әгәр дә инде синең һаман шул бер углеводлар углеводлар ул нәрсә булсын ул углеводтан без нәрсә алыйк Күп йөрүдән тора, менә тагын саф һава дип әйтәбез инде, хотя безнең ха саф һаваның сы хәрефе генә калгандыр инде. Шәһәрдә шулай, ә авылда барыбер бар әле ул. Әзрәк
кислород дигән әйбер бар. Күбрәк йөрергә кирәк, чөнки без адымнар ясаганда безнең кан әйләнеше үзгәрә, безнең эчке органнарга шулай ук кровообращение үзгәрә, скорость үзгәрә һәм инде тукландыра дип әйтик инде безнең эчке органнарны инде. Шуннан энергия расщепляться итә. Менә опять-таки безнең ашаган фастфудларыбызны әгәр дә тиз арада чыгарасың килсә, әйе, авиастройдан привозкага барып кайтырга була инде. Җәяү генә. Җәяү генә, тиз-тиз генә.
Шуңа күрә Йөрүдән дә бик күп әйбер тора. Әгәр дә инде сез аңлыйсыз, сезгә вот менә, ну, яратмыйсыз сез йөргән, була шундый кешеләр, җәяү йөргә яратмыйлар инде, вакытыгыз юк анда. Бассейн, йога, фитнес. Менә шундый теге плавный нагрузкалар дип әйтик. Ә түгел анда килдең дә, штанга күтәрдең дә, все булды, мин бер ике нагрузка ясадым, минем килоджоульлар булды, все, мин кайтып китәм. Алай булырга тиеш түгел. Ашау-эчү һәм тормыш рәвешен ярар без тиз генә теге күз аллап үттек, ниндирәк булырга тиеш. Ә, әйтәләр бит әле шулай ук ә, төрле витаминнар эчәргә кушалар, төрле микроэлементлар булырга тиеш диләр организмда хатын-кызның. Нинди батлар менә эчәргә ярыймы аларны гомумән һәм ниндиләрне киңәш итәләр? Батлар буенча, ә, ул һәрвакытта да менә без табиблар инде, ә, сүзешәбез дип әйтик. Ә, чөнки хәзер батлар 400 меңгә якын. Әнә беркөнне генә статья укып утырдым. Күбесендә, кызганычка каршы, табылган шундый матдәләр зыян организмга киресенчә зыян китерә торган. Мәсәлән, күбесе бит инде маркетплейслардан заказывать итә. Уңайлы, очсыз, тиз арада килеп җитә. Ә әмма дә ләкин аның составын Укып бетермиләр, беренчедән. Икенчедән, маркетплейстан килгәндә безгә нәрсә килеп җитәсен без тоже белмибез. Анда бит әле гомумән оригинал әйберләрне дә сатмыйлар. Менә иң э, теге, ничек әйтим инде, э, внимание кешенең җәлеп итә торырга тиеш, ул оригинал булырга тиеш. Әгәр дә э, кеше тели икән, нинди дә булса, макро, микро препаратлар эчәргә, иң беренчедән кан анализын бирергә кирәк тикшерергә кирәк менә күбесе инде теге менә бөтен кеше витамин д эчә омега эчә мин дә эчим әле ферритин эчәләр ферритин ферритинны күтәрәләр әмма ләкин анализ бирмичә эчә башлыйлар анализны бирәсең анда на киресенчә син аны пока эчәргә тиеш түгел син башкасын эчәргә тиеш килеп чыга шундый информация бирелә шуңа күрә инде һәрвакытта да үзеңне тикшереп торырга кирәк хәзерге вакытта заманада без бик күп нәрсәгә акчаны түгәбез, әрәм итәбез, теге тотабыз дигәндә инде. Ә иң мөһиме сәламәтлек өчен без жәллибез. Керәбез дә лаборатория менә мин үзем теге эшләгәч инде күрәм инде ничек кеше карый бу информациягә. Менә сездә анализ бирү ничә сум тора? Шуның шуның хәтлектер. Ой, кыйммәт ярачы. Ул бара да шул көнне тырнак ясатып кайта. Мин бер көн ишеттем, тырнак ясату 2400 тора икән. Мин әйтәм, 2000, и үземчә фикерлим инде. 2400 гә әйтәм, ул бит шундый шундый анализлар бирә ала иде. И үзен тикшерә ала иде инде. Әйе, мин э, теге ансын ышанам, анализ биргәннән соң обязательно берәрсә килеп чыгачак анда. Э, Тагын дополнительно анализ бирергә кирәкме анда, э, берәр нинди обследование үтәргә кирәкме, әллә инде уже витаминнар алырга кирәкме? Ул бит тагын накладно, тагын акча түгәргә кирәк булачак. И кеше ярар ди дә, кул сел- кул селти дә һәм шулай иттереп чыгып китә. Мин аңлыйм, хәзер һәрбер кеше төрлечә яши, э, зарплаталар да төрлечә. Ну, ул син бит кемнеңдер әнисе, кемнеңдер сеңлесе, кемдер хатыны. Ул бит инде менә аның турында да уйларга кирәк. Монда хәзер һәрбер табиб психолог та икән әле. Әйе.
Ансы белән килешәм. Обрабатывать итү өчен башта. Да, ансы белән килешәм. Ул күп вакытның э, менә приемда, УЗИда күп вакытны ала, менә алай иттереп сөйләшеп. Алар бит уйлыйлар, менә ха УЗИга керәм дә, Всё. Менә сорау, беренче сорау. Ә нәрсә өчен сез УЗИ ясыйсыз? Аны чыгып машинадагы бардачокка алып куяр өченме? Или өйгә алып кайтып берәр шкафка һәм соңыннан ис теге документлар араганда, ә, бу 2024 елда үткән ин мин аны, хәер, кирәк түгел диләр дә бөгәрлиләр дә аталар. Ну вот.
Әңгәмә башында шулай ук әйтеп киткән идегез, ир-ат белән хатын-кыз бер-берсенә туры килмәгән очраклар да була дип. Ә менә бу вакытта нәрсә эшләргә? Аны бит инде йөргән вакытта карамыйсың, синең кан группаң нинди, резус факторларың нинди дип. Менә гашык булдың, шунда ук өйләнәсең, кияүгә чыгасың килә. Мисал өчен инде. Әйе, әйе. Ярар, хәзер гаилә корып җибәрдең, ә белдең ди, сезнең анда белмим ул кан группасына резус факторлардан тора микән резус фактор әйе сез дөрес әйтәсез бу инде әлбәттә гаилә кору өчен теге препятствие булырга киртә булырга тиеш түгел әйе ни өчен дигәндә чөнки бар шундый парлар аларның кан группалары да төрле резус факторлары да төрле Барысыныкы түгел, әмма дә ләкин шулар арасында була шундый парлар, кемнәрнең туры килми, антитела дип әйтәбез инде без аны, антитела барлыкка килә башлыйлар. Андый вакытта инде йөклелек чорында хатын-кыз артыннан һәм дә инде әлбәттә бала, туасы бала артыннан инде шундый теге артык внимание бирелә, ешрак чакырыла приемга, анализлар биртерергә чакырыла инде. Әгәр дә инде анда була шундый вакытлар, балада анемия барлыкка килә икән инде, әлбәттә инде алар инде шифаханәгә җибәреләләр инде, анда уже аларны табиблар асты, күз астында көн саен күзәтеп торалар һәм инде теге сезнең анализларыгыз туры килми дип беркемдә теге каршы чыкмый аларның бала алып кайтуына була шундый менә минем примерда да булды беренчесе ну уже бу теге анамнез теге үзем булган түгел инде ә вот менә анамнезны җыйганда менә сораштырасызмы инде барысын да андый вакытта инде Беренче бала ничек туды, икенче бала ничек туды, өченче бала ничек туды инде. Һәм менә шул вакытта э, беренче э, бала белән бар да яхшы иде ди. Э, даже антитела да булмады ди, группа крови да бар да яхшы булды тугач ди. Икенчесе белән проблемалар булды ди. Ә инде өченчесе менә тагын бар да яхшы ди. Менә шуңа күрә теге аларның барысы да кабатлана, ничә бала тапсаң, барысына шундый була дигән сүз юк ул. Киресенчә, була шундый парлар, чыннан да беренчесе, икенчесе проблема була, өченчесенең бар да яхшы. Бу общепопуляционный естественный отбор дип атыйк инде. Теге, может, ул бик грубо дигән сүз инде, әмма дә ләкин теге андый вакытлар була һәм инде кемнәрнең резус резус отрицательный каннары бала тапканнан соң аборт ясатканнан соң аны хотя кызганычка каршы аборт ясатканнан соң кайбер хатыннар ул антирезусный иммуноглобулин дигән әйберне кадатмыйлар нигә миңа кирәк инде ул диләр анарсын икенче тапкыр өченче тапкыр бала алып кайтырга җыенганда менә анда проблемалар булырга мөмкин чөнки андиреус иммуноглобулин дигән матдә дару кадалмаган һәм инде ул антирезусный иммуноглобулинны әгәр дә йөклелек чорында анализ биреп киләләр һәм антитела барлыкка килми шул анализларда Антитела не обнаружили, дип языла ул. 28 атнада антирезусный иммуноглобулин дигән дару кодаларга тиеш. күпме мин белмәгән сүзләр монда хәзер башым шартлый әле мин менә әгәр дә инде хатын кыз белән иратның анда каннары туры килми икән алар бөтенләй гомумән уза алмыйдыр дип уйлый идем юк эко гына ярдәм итәргә мөмкиндер диеп но бит экода бит тагын үзегез күрәсез бит әнкәсенең дә әтисенең дә материаллары бит инде шул ук бит тагын э, э, э, әнисенә подсаживать бит инде то есть бу теге әзерәк чыннан да бәлки сез белеп тә бетермәнсездер инде но башкачарак информация мәгълүмат инде моның турында бик бик бик сирәк була минем андый пар турында ишеткәнем бар Икесенең дә бик озак балалары булмый инде боларның. Болар инде полностью генетический обследование үткәннән соң, икесенең дә бер үк э, хромосомада поломка гена. Шул ук менә шулай туры килгәннәр, что төрле хромосомада түгел, ә икесенең дә бер үк хромосомын, э, теге, бер үк ген җавап бирә торган хромосомада поломка димәк болардың гомумән балалары була алмый дигән сүз менә андый э, минем историяны э, ишеткән бар мин аларны даже күргән дә бар ул кешеләрне вот бик бәхетле яшәп яталар ә хәзер беренче тапкыр балага узу турында сорыйсы килә ә, беренче йөклелек әгәр дә туктала икән өзелә икән яки аборт булды ди выкидыш булды ди һәм безне бит инде мәсәлән элек электән әбиләр әниләр кисәтә килә Беренче баланы төшерергә ярамый, аны саклап кына йөртергә кирәк, аннары соң абортлар ясатырга ярамый, аннары соң узарга гомумән узмаска мөмкинсең диләр. Бу чынлап та дөресме яки мифмы бу? Юк, миф дип әйтә алмыйм. Чыннан да була шундый парлар, кемнәрнең беренчесе я төшә, я аборт, я теге үсә-үсә дә йөрәк тибеше туктый, неразвивающий беременность дип, я замерший беременность дип башкача атала инде. Барысы да тора, ничәнче срокта булган, нинди сәбәп аркасында булган һәм инде нинди метод белән ул төшерттерелгән. Әгәр дә инде бәләкәй срогы бәләкәйрәк икән инде дару белән төшерттерелгән инде, аларның инде осложнениеләр дип әйтик инде минимальныйрак була инде. Но барыбер ул зур нагрузка организм өчен. Беренчедән анда бит инде син даруны былай теге аспирин сыман дару гына эчмисең бит, анда бит гормональный дарулар Һәм инде, әлбәттә, анда определенный доза бар ул гормоннарда. Ул организм өчен бик нык зур нагрузка килә. Беренчедән, икенчедән, эмоциональный бик нык зур нагрузка килә. Әгәр дә көтеп алынган бала булган булса, анда инде э, мин даже әйтер идем, теге Э, әйтерем түгел, рекомендовать итәм парларга психологка барып кайтырга. Монда бер ни куркыныч әйбер дә түгел, бер нинди теге э, гаеп итеп әйтү дә түгел инде. Ә менә чыннан да эмоциональ статусны әйбәтлекләп рәткә китерер өчен бик тырышырга кирәк. Анарсың, әгәр дә инде сроклар зуррак икән инде, анда инде инструментлар белән керә башлыйлар. Һәрбер инструмент ул инде барыбер ул бит инде теге халык теленә әйтсәң карасың була бит инде. Ул бит синең организмдагы органыңдан теге алына бит инде. Вот. Әлбәттә, анда беркемдә теге юк арганча хәтле беркем дә кырмый ничек тиеш бөтенесе дә шулай эшләнелә анда инде терапиясе башкача булачак анда инде реабилитационный период восстановительный период вообще башкача булачак шуңа күрә инде анда үзеңә карата вниманиены бик нык күтәрергә кирәк җиңелчә генә карарга кирәк түгел и болай инде бу хәзер дә эшкә чыгам нитәм анда урамда йөрергә андай бер кирәк түгел үзеңне сакларга кирәк хатын кыз ул бик теге көчле сыман булса да ул бик нык нәзек аның организмы аның эмоциональный э, статусы э, хатын-кызны чыннан да мин теге үзем теге женская солидарность дип әйткән әйбер түгел инде хатын-кызны сакларга кирәк беренче бала тапкан анасында икенче бала тапкан анасында чөнки хатын кызның ә, гомере бала тапканнан соң безнең чәч калынлыгы сыманнан да нечкәрәк җептә эленеп тора. Әйе, әйтәләр бит әле 40 көн дәвамында баланы да, ананы да бик каты сакларга кирәк диеп. Әйе, әйе, ансы белән килешәм.
Шушы йөклелек чоры өзелмәсен өчен һәм гомумән нормаль гына, әйбәт кенә барсын өчен нәрсәләр эшләргә кирәк һәм киресенчә нәрсәләр эшләргә ярамый. Мәсәлән, безнең бит инде элек әбиләребез басуда да тапкан балаларны, унбишәр бала тапкан кешеләр дә бар. Алар авыр әйберләр дә күтәргәннәр, эшләгәннәр көне-төне һәм алар нык булганнар. Ә хәзер барыбер теге хатын-кызлар э, ну, җиңелрәк эштә эшли, алай юк теге физик нагрузкалар нитми дип әйтергә кирәк. Ә нәрсә белән бәйле? Шушы нагрузкалар белән мәллә? Беренчедән, элекке безнең әби бабайларыбыз, алар бүтән чорда үскәннәр, менә монда заводлар булмаган. Моның хәтле машина булмаган, моның хәтле төтене булмаган. Ашау ризыгына килгәндә, Барысы да үзенеке булган. Барысы да менә бакчада нәрсә үскән, шуны ашаганнар алар. Үз җирендә нәрсәне үстергәннәр, бөтенесе дә шуны ашаганнар. Аларның фундаменты яхшы булган. Ә хәзер инде менә күбесе бит инде беренчедән Хәзер бик күп кеше авырызы орви белән чирли. Ул тоже үзендә эз калдыра. Иммунитетлар түбән. Им, иммунитетны күтәрер өчен аның өстендә әлбәттә эшләргә кирәк. Безнең хәзерге вакытта беребезнең дә вакыт юк. Без бөтенебез дә эштә, бөтенебез дә ипотекалар, там кайберәүләрнең кредитлары, бөтенесе дә менә иртә торды, аларның бер генә уй, менә эшкә барырга акча табырга акча табырга он бишенче число җитә ипотеканы түләргә баланың садиклары мәктәпләре там уку һәм башкасы инде кешенең һәм башында башка фикерләр менә бала табу өчен бит инде организм эмоционально әзер булырга тиеш физически гына түгел, эмоциональ дә әзер булырга тиеш. Һәм шуңа күрә инде хәзерге вакытта әзерләнергә кирәк. Инде әлбәттә менә без беренче сорау безнең шуның турында иде инде. Һәм аннары соң үзеңне сакларга дип әйтер мин, но Йөклелек чоры ул чир чоры түгел. Ул хатын кызның гаиләнең гомумән иң бәхетле чорларының берсе. Һәм инде менә ул вакытта үзеңә внимательно булырга кирәк. Игътибарлырак.
Игътибарлырак булырга кирәк, әйе. Әгәр дә инде син берәр нинди анда спорт белән шөгыльләнсәң, аннан әкрен генә китәргә кирәк. хәзер бит инде безнең йога фитнес бассейн күңелең нәрсә тели барсы да бар урамга чыгып көне буе йөри аласың андый әйберләр ярый барсы да резкий движениеләр ярамый кисәк кенә хәрәкәтләр теге бөгелергә кисәк кенә нәрсәдер күтәрергә кисәк кенә кадәр унбиш сантиметрлы каблуклар белән чабырга кирәк түгел Ә гомумән каблуклы үкчәле туфлилар киергә ярыймы соң? Ярый киергә, но үкчәлесе инде теге тоже шпилька да алырга тиеш түгел инде. Ортопи хәзер әгәр дә ортопедически дөрес сайланылган аяк кием булса, аның каблугы да сизелми ул. Әгәр дә инде ортопедически дөрес түгел икән инде, каблуксызлык организмга зыян сала ул. Позвоночникларга, йөрешкә һәм инде позвоночникка зыян килсә инде, опять-таки безнең теге эчкә дә зыяны килергә мөмкин инде. Ә өйдәге эшләрне эшләүне дәвам итәргәме, мәсәлән, идәннәр юуны? Әлбәттә инде.
Хәрәкәттә бәрәкәт дип зрәңне элек-электән килгән сүз түгел бит инде ул. Идәннәрне юырга, өйдәге э, эш бу хәрәкәт гомумән булырга тиеш ул. Чөнки хәрә, без һәрбер хәрәкәтләнгән саен безнең һәрбер группа мышцалар эшли. Ул мышцалар бала тапканда бик нык кирәк булачак. Угу. Вот.
Аңлашылды. Ә нәрсәләр гомумән менә эшләргә ярамый алайса, менә катгый рәвештә тыела? Мунча керү. Мунчалар керергә ярамый. Эссе сауналарга, хаммамнарга менә анда бик нык аккуратно керергә кирәк. Ни өчен дигәндә, анда беренчедән давление башка. градуслар башка һәм алар инде әгәр дә теге хатын кыз әзерләмичә теге мәсәлән ай буе там ике ай буе кермәгән мунчага и монда менә эссе мунча керәсе килә әзерләмичә керә икән анда уже хатын кызның организмында давлениесе уйный башлый и ул инде үзенә карата определенный бер последствиеләргә китерергә мөмкин
Аңлашылды. Әле шулай ук массаж, э, шулай ук кайбер кешеләр ала, а кайбер вакытта бит әле массаж ярамый дип Массаж һәр вакытта да ярамый. Э, Шейно-воротниковый зон дип әйтә, муен дип әйтик инде менә анда массажлар, кулларга ярый инде массажлар, аякка бик нык аккуратно кирәк, чөнки аякта әгәр дә синең варикозларың бар икән инде, анда инде э, табибсыз опять-таки кысылырга ярамый. Вот, э, бар остеопатлар. беременный белән шли транстиопатларны мин аларны бик нык яратам чөнки алар чыннан да бик нык яхшы эшлиләр теге йөклелек чоры икән аңлап эшлиләр белеп эшлиләр һәм инде мин аның чыннан да файдасын күрәм и беркем давай әйтәм йөкле вакытта брекетларны кию шулай ук яхшы күренеш түгел дип әйтәләр чөнки аларны тарттырырга кирәк бит инде дугаларын һәрвакыт теге чамалап, нормада тотарга кирәк. Ә менә бу ничек тәэсир итә, ярыймы алай? Гомумән, йөклелек чорында тешләрне лечить итәргә, санировать итеп әйтәбез инде без. Ул кирәк булачак. Чөнки һәрбер очаг инфекции тештә менә кариес дип алыйк инде очаг инфекциясендә ул шундый ә, без көтмәгән без әзер булмаган последствиеләргә китерергә мөмкин бер кариес кына ул бит Ә раз очаг инфекция, димәк анда бактерияләр, димәк анда флора бүтән инде. Хәм инде безнең бит еклелек чорында иммунитет төшә. Ә безнең самый слабый местоны бактерия эзләп табачак. Ул аналык, бала белән аналык. Хәм шунда Төшеп җитәргә аңа күп күп сорап тормый дип әйтсәк инде күп кирәк түгел. Шуңа күрә нинди гомумән нинди генә сездә очаг инфекция юк. Анда бераз сыткыч чыктымы, тештә кариесмы, анализларда ниндидер үзгәрешләр бармы воспалениегә таба инде. Әлбәттә, бөтенесен дә вакытында карарга кирәк, лечь итәргә кирәк. Болай гына теге кул селтәп кенә, әй минем гел шулай инде, лейкоцитларым гел югары инде, гел сидегем начар инде дигән сүз вообще йөкле хатын-кыздан ишетелергә тиеш түгел. Ә менә брекетлар буенча стоматологлар, алар һәрберсе беләләр, кайсы срокта нинди манипуляцияләр ясарга була, опять-таки шул теге дугалар ни буенча. Әгәр дә аларның ягыннан әзерәк кичектереп торырга була икән, дуганы кысыну инде, йөклелек бит инде безнең 9 ай дәвам итә инде, алар кичеректереп тора алалар инде. Әгәр дә инде бу кичектереп торырга мөмкинлек юк икән инде, алар теге үз эшләрен эшлиләр һәм инде үзләренең бөтен рекомендацияләрен әйтеп бирәләр. Иң мөхиме, тешләрне алдан ук каратып куярга. Әйе, ансы әлбәттә.
Ә нинди хроник авырулар булса, кеше, хатын-кыз гомумән балага уза алмый, бармы андый авырулар?
Хроник авыруларга килгәндә, ул бит опять-таки ул хроник авырулар степеньнәргә бүленә. беренче икенче өченче степень әлбәттә инде әгәр дә соматический чирләр дип атыйбыз инде без аны соматик яктан чирләр инде әгәр дә ул табиблар йөрәк мул пульмонолог мул гастроэнтерологмы нефрологмы алар әйтәләр узырга ярамый дип, без әлбәттә алар белән җыелышабыз, сөйләшәбез, менә алар безгә аңлатып бирәләр, менә шул якта нинди могут быть последствия, йөклелек нинди осложнениега китергә мөмкин инде, зая и плюсы бөтенесен взвешивает, теге болай гына бер врач әйтте дә, миңа узарга ярамый и все дип анда юрылырга тиеш түгел. Аңа бик нык теге Таләпләр катгый һәм инде бик нык игътибарлы булырга кирәк, тыңларга кирәк һәм колак салырга кирәк. Болай гына җиңелчә генә каралырга тиеш түгел. Но кызганычка каршы андый чирләр була, андый гаиләләр очрый.
Балага узгач, без бит инде хатын-кызлар, мәсәлән, шунда ук э, тест белән билгеләргә тырышабыз. Шунда ук карыйбыз, э, барма, юкмы икәнен инде. Әгәр дә менә хатын-кыз белмичә йөри ди, аның э, күреме килә, 2-3 ай уза һәм аның йөкле икәне билгеле була. Ни өчен менә шулай күрем килергә мөмкин чөнки андый очраклар булганы бар дип ишеткәнем бар менә монда мин яраткан минем сүзем бар сюрприз сюрприз ни өчен дигәндәй чыннан да андый очраклар очрый бу гомумән бала тапканнан соң була беренчедән кайбер хатын кызларның чыннан да бала тапканнан соң күремнәре килә бер айдан соң ике айдан соң килгән очраклар да була Хатын кыз бала алып кайта. Всё, ул менә үзен шушы балага багышлый, теге расслабляется, уйламый, йөккә узарга мөмкинмен. То есть организмда гормоннар үз рәте белән эшли башлыйлар. Чөнки хатын кыз расслабилась, нету напряжения, нету адреналин дип әйтик инде. Хәм инде монда безнең нәрсә, безгә бер әйткән сүзне ишеткән булдым мин. Месячный күремнәр нәрсә ул?

авырга узмады дигән сүз түгел әле ул. Әйтәм бит, менә кайчан хатын-кыз уже теге җиңел сулап куя, Аллага шөкер, баламны таптым дип, гормоннар үз рәте белән эшли башлыйлар, яичниклар рәткә киләләр. Анда менә УЗИга алар бит бер айдан соң киләләр бит инде, син анда УЗИга карыйсың э, яичникларга, Шундый матур, шундый яйцеклеткалар белән, анда еще ни, менә менә хәзер доминантный фолликул дигән әйбер барлыкка килергә әзер булып тора инде. Гомумән, организм уже әзерләнә икенче тапкыр еккә узырга. Һәм инде менә бу э, сез әйтеп киткән 3 ай буе күрем килә, бу бит инде теге хәзер генә бала тапкан хатын-кызлар турында түгел. Минем үземнең иптәш кызына шулай булды. Бу инде бик күп бала алып кайтты безне, Аллага шөкер. Хәм инде бер көнем миңа килде дә, син бит мәйтәм авырлады. Юк инде, сөйләмә инде, ди. Анда кеше бар иде, ә, нитеп инде, аның кешесе бар иде инде. Мәйтәм, син авырлады. Ә сез каян белдегез? Менә

Кесарев кисеме белән ә, табигый бала табу турында да сөйләшеп үтәсе килә. Менә шушы ике төрле бала табуның плюслары һәм минуслары нинди? Һәм шулай ук тагын бер сорау, Кесарев кисеме белән табылган балалар иммунитет ягыннан ничектер нәзберегрәк була диеп әйтәләр. Бу чынлап та дөресме? Иммунитет турында әйтәсем килә, иммунитет өчен әни кеше җавап бирә. Әгәр дә ана күкрәк сөте белән имезә икән, баланың иммунитеты нәзберек булмый. Ә, баланың ә, табигый ә, бала табу ысулы мәллә инде кесар ва кисеме белән дигәндәй, аларның икесенең дә плюслары да, икесенең дә минуслары да бар. Әлбәттә, ә, табигый бала табу ул ә, хатын, кыз өчен ә, бик теге озын булырга мөмкин вакыт буенча инде, особенно беренче табучылар инде 18 сәгать буе табырга мөмкин инде. Бу нормальный күренеш теге. Анда кайбер әйтә, менә мин 18 сәгать буе авырттым. Ул бит авыртканда иң башта бит ул баштан хәтлек авыртмый. Ул соңыннан уже теге финишка якынлашканда авыртуның интенсивности э, күбәя инде. Үзең бала тапканда, табигый юл белән бала тапканда иң мөһиме тыңларга. ишетергә, опять-таки эмоцияләргә бирешмәскә. Менә соңгы уже теге финишный прямойда ишетми башлыйлар. Үзенең ничек тотканнарын кайбер хат мин бөтен сәбәп әйтмим инде, кайбер хатын-кызлар ничек тотканнарын белмиләр. Менә ул самый ответственный момент бит. Чөнки менә менә хәзер бала бит ул теге мин яратам мин ул сүзне пробка шампанского түгел чыгып очарга түгел тиз генә атылып чыгарга инде бар биомеханизм родов дип атала ул бала ананың размерларына приспосабливается үзенең эчтә поворотларын ясый һәм инде шул поворотлар ясаганда ул әкрен әкрен генә төшә әгәр дә әз генә бала теге дөрес борылып бетми дөрес ятмый икән Нихәтлек кенә менә уже все ун сантиметр ачылыш, менә хәзер без уже көчәнә башлыйбыз дип уйлыйсың, әмма дә ләкин бала теге дөрес борылып бетмәгәнгә, әни өчен теге хатын-кыз иртәрәк көчәнә башларга мөмкин, мине көчәндерә бит ди, мин ышанам, көчәндерә, әмма дә ләкин үзеңне кулга алырга кирәк. Тыңларга кирәк, суларга кирәк. Менә андый вакытта инде, шуңа күрә мин гел ишетергә дип әйтәм инде, булыша, әгәр дә инде осознанно килгән әтиләр, менә алар булышалар. Матурым, әйдә, сулыйбыз, көчәнмисең, кара миңа, ишет мине, тыңла мине, менә шулай итеп сөйләшергә кирәк. Бар, кемнәр белән син киләсең, ак, ничек акырдылар, шулай акыралар. Менә сине ишетмиләр дә алар, менә шул вакытта инде аңлатып та күрсәтәсең. И шунда уже бергә тотынып, бергә сулашып, бергә кочаклашып анда, биеп дигәндә инде, әйме. Нәрсә генә эшләмисең, менә хатын-кызны менә шулай исән-сау гына таптырыр өчен, теге бала төшеп бетсен өчен әйбәтләп, һәм инде аннары менә син әйтәсең, менә хәзер без көчәнәбез дип. Менә көчәнгән вакытта тоже теге тоттым да бөтен көчемне көчәнүгә бирдем дигән сүз түгел. Ә менә ишетеп көчәнергә кирәк. Менә потуги дип атыйбыз инде, тулгаклар дип атыйбыз инде без аны ней финишный прямойда. Менә анда ул кайчан башлана? Менә шул вакытта без организм безгә булыша. Ә без организмга булышабыз көчәнеп. Менә шул вакытта үзен кулга алып, бөтен көчеңне алып, Көчәнергә кирәк. Максимально күпме син күбрәк көчәнәсең, шуның хәтлерәк уже без балага булышабыз, уже бала теге әкренләп, әкренләп уже чыгу юлына таба бара инде. Әгәр дә инде менә син көчәнмә дигән вакытта көчәнәсең икән, бала нинди размеры белән килде, баш размеры белән, ул менә промежностьтан шулай чыга һәм инде әлбәттә ертылулар барлыкка килә инде. Ертылу, әгәр дә синең бала табырга берничә көн кала алдан, берничә атна кала алдан мазокларың начар булган булса, то анда инде неизбежно ул, һәм инде аның опять-таки ничек соңыннан заживать, төзәлүе дә инде торачак организмның үзеннән. То есть менә мондый моментларга да внимание обращать итәргә кирәк. Әйе, баланы э, табигый юл белән тапканнан соң син тизрәк реабилитируешься. Син уже 2 сәгатьтән соң торып бара аласың, үзең бәдрәфкә бара аласың, душта юынып ала аласың, инде теге ятып тормыйсың, борылырга да куркып, селкенергә дә куркып. Кесарево кисеменнән соң бит син әле э, реанимация ятасың. Балаң синең э, детская отделениедә син реанимация булганда Аннары инде сине палатага күчергәннән соң инде, ничәдер сәгатьтән соң инде, син ңа торуы кыен, йөреп китүе кыен, ә син ашкынасың, синең балаңны күкрәккә кысасы килә. Һәм шул вакытта синең шул хәтле, менә, бәлки, кайбер хатын-кызлар бит инде, ни, ул яшерен-батырын түгел, ә, родзалга керү белән, мине оперируйте, мин үзем тапмыйм, табасы килми, нигә ул миңа кирәк, там, чыгарыгыз аны миннән, нинди генә теге Сүзләр әйтелми инде ул. Аны аңлашыла, чөнки ул куркыта хатын-кызларны. Менә тулаклар башлангач, алар куркалар. Һәм инде син үзеңә үзең үпкәлисең, мәсәлән, кемдер менә шулай иттереп әйтеп керә дә һәм чыннан да ниндидер сәбәпләр аркылы аның бала табуы кесарево кисеме белән бетә һәм Шул вакытта, менә миңа калса, алар әйтәләр, нишләп шул вакытта шулай дип әйтте микән? Үзем тапкан булсаммы, дим, минем менә андый теге хатын-кызлар бар. Минем бар шундый хатын-кызлар, кемнәр беренчесе ниндидер сәбәпләр аркылы кесарево кисеме белән табылды да. Һәм инде икенчесенә мин һәрвакытта да, әгәр дә менә поступательләр икән, әгәр дә диагнозлар рөхсәт итә икән, үзенә табып карарга һәм инде акушерский ситуация рөхсәт итә икән, Мин һәрвакытта тәкъдим итәм. Ә, Үзебез... Димәк, беренчесе кесарев кисеме белән булып та, икенчесен әле табигый юл белән табып була. Әлбәттә була.
Мин һәрвакытта тәкъдим итәм. Әйдәгез табып карыйбыз дим. Кемдер юк, юк, нәрсә, нәрсә яны, ха, ярты сәгать все булды, китте, там, все, мин әни, кайберсе әйтә, әйдәгез ди. Кайберсе ризалаша, инде тулгаклар көчәя башлагач, кисегез мине, булмый, нитми дип әйтүчеләр дә бар, кайберсе мин түзәм дип әйтүчеләр дә бар. Менә минем үземнең якын иптәш кызым, беренчесен без анда сәбәпләр бар иде. Мин теге үзем бер кайчан да просто так кына алып кереп китмим, кесару кисемне дә киттек. Все, мин ардым синнән, туйдым синнән дип анда тагын берән сүзләр дип инде андый ниләр юк, Аллаһка шөкер. Ничек кирәк, шулай эшлибез инде. Һәм инде шул вакытта Ә, икенчесе, моның уже эче дә зурак инде, икенчесе ел, ел ә, вакыты да хәйран итте, теге, әйдәм итәм табып карыйбыз, бер залашты. И беренчесе икедә 850 булса, икенчесен 3 650 үзе тапты ул минем. Һәм аның беренче әйткән сүзе, рәхмәт сиңа бик зур иттереп миңа тәкъдим иткән өчен, диде, һәм үзең табу, үзең табу икән, диде. И менә син ул сүзләрне ишеткәннән соң э, син аңлыйсың чыннан да э, хатын кызларга мөмкинчелек бирергә кирәк табигать ул теге дурак түгел дип әйтик инде табигать ул үзенең э, көн бары күрсәтә да болар шундый без таба башлыйбыз әмма дә ләкин ниндидер тагын бер сәбәпләр аркылы мен әйтәм булмый Киттек кесаревага. Ярар ризалашалар. Һәм инде ничек кенә булмасын, әгәр дә хатын-кыз тулгаклар белән рубец белән поступать итә икән, ул күпкә кулайрак. Чөнки стрессовый балада стрессовый гормоннар барлыкка килә башлый. Һәм бала әзер була. Аңа менә ишек шакыйлар. Әйдә, следующий остановка синеке һәм инде ул әзерләнә и уже теге э, чыкканнан соң беренче сулыш алып кычкырырга ул әзер булып чыга ул уянган була уже чыкканда һәм инде ана бит инде ул кесарево кисемдә аның ике кулы инде балакаемның берсендә Катетер тора, берсендә тонометр тора инде, аның каршында ширма, анда ул ишетәнчек менә болай инструментлар нәрсәдер Мгм. эшлиләр, Кисәләр. кисәләр, Ой, у- кисәләрне ишетми ул, ну менә теге э, там скальпель тегесе, ул шул сүз буенча аңларга мөмкин дәйме? Йо, менә көтә, менә ул даже миңа калса кайчакта син аңа теге ширма артыннан карыйсың инде, сулыш алырга да куркып ята ул, баласының тавышын ишетәсе килә. Һәм инде теге балан чыкканнан соң кайберсе инде менә монда хәтле чыгарга өлгерми, кычкыра башлый дөбер шатыр, кайберсе менә ятканнан соң бер минуттан соң кычкыра мөмкин инде. Ну просто менә шу балалар шундый балалар. Аның башлана җылы баш нишләп кычкырмый ул, исәнме ул, нәрсә булды? Менә андый ситуацияләр дә була. И син аңлатасың, сөйлисең, теге кычкырганнан соң Чыннан да менә бала кычкырып җибәргәннән соң мин үзем җылап җибәрәм. Менә күз менә ничә ел эшлим инде мин акушер гинеколог булып Аллага шөкер. Минем үземнең күз яше тама. Особенно менә син бит инде с самого начала теге алып барасың бит инде там кайберсе белән 18 чыга чыннан да була инде. Һәм инде менә Аны әйтәм бит, нәрсә генә эшләмибез, бер як чаклашып биибез дә, там, ни, теге м- монда кулып, э, җилкәгә башын куеп җылый да инде, нитә дә инде. Һәм менә баласын алганнан соң, менә ничек әнкәсе күкрәгенә куя баласын, менә шул вакытта үземнең күңелем тула минем. И, э, әнкәсенә карыйсың да, э, мин дә әнкәләрне кочаклыйм мин һәрвакытта да инде, мин әйтәм, молодец, дим. И атага карыйм, әгәр дә әти кеше шул вакытта Ә кайберәүләре прям күз яшьләре бәреп чыга инде шул вакытта инде. И менә чыннан да ул шундый эмоциональный всплеск, шундый тирән иттереп сулыш алып куясың һәм аллаһ тәгаләкә мин әйтәм рәхмәт сиңа бик зур иттереп менә ерып чыктык бит бу хатын белән дип тә әйтәм мин чыннан да бу аллаһ тәгаләнең бик нык зур кодрәте менә Сперматозоид белән бер кан тамчысы белән дип әйтсәк инде теге яйцеклетка бәләкәй белән менә шуннан шундый кешене тудыра, кешене барлыкка китерү. Менә ул чыннан да Аллаһ Тәгаләнең бик нык зур кодрәте.
Һәм бик катлаулы һәм җаваплы эш икәнен тагын бер тапкыр искәртеп узарга кирәк гинеколог акушерларны. Ә, тагын бер сорау бирәсе килә. Менә тапкан вакытта үзе табигый юл белән хатын-кызның аңын югалтып егылган дип әйтеп булмый инде, ул былай да ятып тора дип әйтик. Аңын югалтканы бармы? Булгалый.
Ә андый чиракта нәрсә эшләнелә? Алар не то, что аңын югалталар. Алар ничектер шулай интелле, менә прям Сиңа карап торалар, ә күзләрен нитә башлар. Андый вакытта инде сразу ни, аларны хискә китерәсең инде. Алар теге аңы югалтып ятмыйлар, Аллага шөкер, андый бер юк төбе төбе. Ансы уже начар булачак. Анда хискә китерәсең һәм инде бергә яңадан дәвам итәсең башлаган эшеңне җиренә җиткезеп бетерәсең.
Ә, шулай ук сорыйсы килә менә шушы партнер белән ә, бала табуны гадәттә инде әтиләр керәдер әниләр дә кергән очрак була дус кызлар да кергән очраклар була әйе апалар да керәләр ә, киңәш итәсезме барыбер дә менә партнер белән табуны менә кайчан а, а, алар Киләләр шул сорау белән. Без хәтим ирем белән бергә табырга дип. Сез нәрсә дип әйтерсез микән дип. Мин беренче чактан итеп иренә борылып карыйм, әйтәм, исәнмесез. Әйтәм, сез әзерме? Тегенә кайберсе инде. Болай иттерәм, кайберсе мин әзер ди. Һәм инде аңлатам. что бала табу ул сериаллардагы сыман түгел эшне бер тоттылар да барып җиткәнче уже ана открытие ун сантиметр керәләр дә табалар ул бик авыр бик катлаулы һәм инде вакыт буенча тиз булмаган процесс процесс һәм мәйтәм сез әгәр дә әзер икән хатын кызыгыз хатыныгыз белән от и до бергә булырга мин әйтәм мин һәрвакытта да мин әйтәм кулай карыйм дим әгәр дә инде бар шундый ата аналар табам инде ул кайчан була инде бу ашарга барып килсәм буламы заказать итсәм буламы менә анда кушетка бар ятып торсам буламы андыйларны алып кермәскә лучше андыйларга мин аннары андыйларны хатын кыз ишетә бит ул Ул нык үпкәли, рәнҗи дип әйтә алмыйм, ул шул шундый үпкәли. Ул шундый теге әзерләнә бу процесска, аның авырта, аның тулгаклары бара. Ул менә үзе дә борчыла. Монда шундый ире нитә. Может, ул аның э, стресска шундый реакциясидер ирнең инде. Бәлки ул үзе шундый теге җиңел карый торган ирде. Монда әйтәм инде, гаеп итеп әйтә алмыйм мин. Э, Хатын-кыз соңыннан борыла да әйтә, өйгә кайтып китә, пожалуйста. Ачуымны чыгарма әле. Анар тегесе баша. Ну ярай инде син нәрсә башыйсың, нормально это все бара диде. Андый вакытларда була инде. Но менә минем бар шундый әтиләр, кемнәр чыннан да бергә. От начала до конца кемнәр менә э, кешәнгәндә дә китмәүче әти әниләр бар инде ой әтиләр бит әтиләр бар инде э, әйдә әйдә дип инде теге син бит да теге басып торасың аңлатып давай ха һава алабыз Һаваны тоткарлыйбыз, көчәнә башлыйбыз, миңа кара, сула хәзер бу вакытта, дип инде йә теге баш очыннан теге булышасын итәсен дә акушеркага шулай ук сүзен әйтә, менә шул вакытта хә нишлибез, анда әлфияләрен сулап торабыз, там көчәнә башлыйбыз инде. То есть бала табу ул гомумән команда эше. Хатын-кыз, врач, акушерка һәм младший медперсонал. Менә бер э, хатын-кыз бала тапканда врач-акушер-гинеколог, э, минимальный состав дип әйтегендә акушерка, э, младший медперсонал һәм врач-неонатолог инде. То есть бер родзалда шулай күп кеше була. Әлбәттә инде теге ни әти инде әгәр дә каласы килсә ул кала каласы килмәсә чыгып тора инде ул вакытта инде соңыннан кереп теге кочаклый котлый инде тели икән кендеген дә кисә инде андый очракларны да күргән барсызлар да хәтта куялар Хәм инде теле бар шундый атаналар ни өчен атаның күрәсе килә баласын туганын соңыннан шунда ук исем куша. Андый атаналар да бар. Менә ул шундый минем өчен күңелгә якын. Мин анда утырып торам. Менә алар исем кушканда мин чыкмыйм. Мин дә мин утырыйм әле дип. Мин анда утырып торам. Ә ата кеше үзе куша димени. Әйе, ата кеше үзе куша. Шуңа күрә инде әгәр дә ата кеше әзер түгел икән, мхм то бармасаң сиңа беркем дә әйтмей менә син хатыныңның ә, бала тапкан процессында болмадың деп ол поддержканы хатын кыз былай да сизәчәк әгәр өйдән дә сизәчәк ә, но инде хатын кызга биш минут сайын булам әле таптың әле дип смс язу инде менә ул зыян тоже теге тупаслык дип уйлыйм чөнки хатын кыз менә Менә болай иттереп смс-кларда утырырга тиеш түгел бала тапканда. Ул шундый табигый процесс, шундый нечкә процесс. Менә ул бит инде безнең барысы да баштан башлана, ул бит инде сигналлар, гормоннар э, ниндине вырабатываться итеп килә икән, барысы да баштан килә. Әгәр дә хатын-кыз теге Русча әйткәндә зависает икән телефон белән инде аның андай ни гормоннар вырабатывать конечно процесс будет останавливаться мин һәрвакытта да әйтәм тапкач язырсыз дим хәзер телефоннарыгызны кырыйга куясыз дим һәм полностью үзегез мен әйтәм погружаетесь үзегезнең процессыгызга дим полностью сулыйсыз әкрен генә менә мен әйтәм сезгә туп менә мен әйтәм сезгә кровать мен әйтәм бөт менә беренче периодта хоть башыгыз белән мен әйтәм аска торыгыз дим мен әйтәм сезгә ничек уңайлы үзегезне шулай тотасыз дим һәм инде шуны да әйтеп китәсе килә Менә бит инде анда бөтенесе шалтырата башлыйлар инде, яза башлар инде. Ул инде чыннан да теге, бәлки сабырсызлыктыр, бәлки борчылудыр инде. Но алар борчылганнан процесс тоже тизрәк бармый инде. Может, мин хәзер теге бигрәк теге дорфа гына әйтәмдер инде. Әмма дә ләкин табигый процессны бүлергә ярамый. Мин һәрвакытта да әйтәм, әгәр дә сезнең бар икән яраткан музыкагыз, Коръән сүрәләрен тыңлыйсыгыз килсә, Колонка алисын алып килә аласыз. Шул ук вакытта телефоннан барысын да куша аласыз инде. Әгәр дә берәр нинди анда благоуханиелар булсын өчен әйтсәгез, шәмнәрне китерә аласыз дип инде. Пожалуйста, әйтәм, бу сезнең э, бала табу вакытыгыз, бала табу процессы. Менә сезгә ничек уңайлы, шулай булсын дип. Ничек җиңеләйтеп була, ничек җиңеләйтеп була, ничек сез әгәр аппликация итәсез, әйтәм, шулай итегез дип инде. Әгәр дә инде теге бар, э, шунда да миңа бер кирәк түгел. киләм таба шәһит әйтүчеләр бар вот шулай партнер белән бала табу күренеше хәзер инде теге сторизлардан да постлардан да күреп барабыз э, социаль челтәрләрдә күбәйде диеп әйтергә yeah. кирәк бу шундый мотор шундый теге ә, нечкә күренеш моны һәрвакыт караганда елыйсы килә һәм аталар да менә шулай теге ә, бала табу залыннан чыкканнан соң гел куялар э, язмалар бу иң рәхәт һәм иң э, шундый якыная торган процесс икән диеп син монда бөтен спектр эмоцияләрен дә кичерәсең елыйсың да көләсең дә барыгыз диеп өндиләр һәм шундый рәхәт менә шундый әтиләрне күрү ә элек мөгаен мондый процесс мөгаен бик күп булмагандыр юк инде ул кайчан менә барлыкка килде даже менә мин укыганда юк иде бит ул менә мин укыганда да юк иде менә мин Эшлим 2013 елдан. Наверное, бер 2019-ларда түгел, 18-ләрдә түгел микән? Менә шул вакытта барлыкка килә башламаган микән ул? Теге Берән сәрән, берән сәрән генә. Анда да әле әйтмә беркемгә дә минем монда булганны. Андый ала иде ул кеше. Кеше гомумән бит инде кеше нәрсә әйтер дип курка. А, кеше сүзеннән курка. Әмма дә ләкин әгәр дә сиңа анда шул хәтле рәхәт булса, ни өчен кеше нәрсә дип әйтә, әйт, ту дигән сүзгә әйләнеп кайтасың. Бу киресенчә, теге оят түгел, ә батырлык. Әйе. Хатының янында тору шушы иң мөһим моментта. Вот, әйтәм бит, кайбер ир-атлар чыннан да шул хәтле хатыннарына теге тәэсир итәләр, шул хәтле теге хатыннары тыңлыйлар ирләрен, прям теге в конце миңа әйтер,

суда табу кайда дип уйласам бәлки авоклиниктандыр теге үземнең стористардан күргән юк теге ишеткән юк теге былай не нәрсә әле шун әгәр дә казанда таптым дип әйтсәләр миңа шул гына клиника күз алдыма килә инде димәк бар андый мөмкинлек казанда да әгәр дә шулай дип казанда таптык дип әйтсәләр шул гына минем күз алдыма килә инде ә бу ничек бара бу процесс менә суда вообще гомумән без Менә даже дүртенче роддомда эшләгәндә бездә родзалда ванналар бар иде. Тулгакларны җиңелрәк кичерү өчен хатын-кызлар ваннага яталар иде. Чөнки анда җылы су, снимает спазм, теге хатын-кыз атликация итә, анда җиңелчәрәк кичерә ул инде. Ә гомумән инде, чтобы теге баланы судан нәбәт итеп алып бирү инде, андый берни юк инде теге, андый берне минем практикада булганы юк. Ә менә инде беренче периодта суда ятуны инде, ансы инде мин бик нык ярата идем. Яратам дип әйтик инде. Менә болар шундый парлар, кемнәр ашыкмыйлар роддомга, алар сиңа шалтыраталар, менә шулай-шулай эчем авырта башлады дип инде. Мин әйтәм, душка керегез, ваннада ятып торыгыз, карагыз үзегезгә. Әгәр дә барса үтеп китә икән, димәк, бу ложный схватки, просто предвестники инде. Мин яратам кайчан хатын-кызлар менә эче авырта башлаганнан соң өйдә теге доповедного түгел инде, теге көчәнә башлаганча хәтле түгел инде, ә инде күпмедер вакыт үзләренең ирләре белән булалар. Менә ул мәхәббәт ирнең хатынына күрсәтә торган мәхәббәт хисләрен, менә ул вниманиесе, ул шул хәтле хатын-кызны расслабляет. И гормональ фон безнең Менә по полочкам әйбәт эшли башлый. Һәм раскрытие әйбәт бара. Алар киләләр, яхшы раскрытие белән. Родзалга менәләр, мен әйтәм, курыкмыйбыз дим. Чит ят тавышларга внимание обращать итмибез дим. Безнең все идет так же. Просто мен әйтәм, поменялась обстановка, стеналарыбыз мен әйтәм үзгәрде, яныгызда ирегез урыны мен әйтәм, мин мен әйтәм дип. Шуңа күрә мен әйтәм, давайте хәзер себя э, үзебезне мен әйтәм настраивать итәбез. Бала табуга дим. Менә ул тоже бик нык әйбәт заходит. Но опять-таки тагын инде тора инде тулгакларың нинди булуын теге бөтен кешеләр дә түгел инде. То есть без һәрвакытта да пациентлар белән андый вакытта теге шалтыратып әйтәләр икән инде э, элемтәдә. Әгәр дә берәйнең янында ныграк авырта башлый икән дип инде, мин әйтәм, все, иптәшләр, әйберләребезне җыябыз, матур чулакларыбызны киябез, мин әйтәм, и роддомга таба юл тотабыз дим инде. Әгәр дә инде сулар китсә анда,

Тулгак нәрсәгә китерә? Тулгак, менә безнең бит инде аналыкның бит инде шейкасы бар бит, бит инде составляющая часть организма дип әйтик инде. Ул в идеале озын һәм ябык. Ә тулгак башлангач, ул әкренләп йомшара башлый, кыскара башлый, ачыла башлый. Һәм менә шул ябык шейка менә болай иттереп күрсәтим инде. 10 сантиметрга хәтле ачыла һәм һәрбер тулгак Тулгакның бу эше.
Шул ачылган саен тулгак. Э, менә тулгак булган саен безнең шейка реагирует һәм ачыла башлый. Вот. Шуңа күрә инде теге былай гына резко булды да ул бит инде әгәр дә менә теге уйласаң резко булгач менә жыртылырга тиеш бер ә монда ул әкренләп әкренләп инде ачыла тулгак организмны әзерли Уже бала табырга. Кемдер әйтә, менә минем уже ике атна буе күремнәрдәге сыман эчем авырта дип. Уже теге доношны срапла да инде. Митем бик яхшы дип. Бик яхшы. Митем, э, ни, аннар саңанда пробка китә башлый. Ул пробкаларны инде мамский чатларга алар нитәләр. Менә минем шулай китте. Сез кайчан таптыгыз, ничә атнадан соң? Әйтеп үтәс килә шуны, пробка киткәннән соң кайбер хатын-кыз ике-өч кенә соң таба ала. Кайбер хатын-кыз наоборот, киресенчә. Бу пробка китү, су китү дигән сүзме? Юк, юк, юк, пробка ул менә шушы безнең баланы чит ят теге микроблардан, бактерияләрдән саклап тора торган теге шейкада була торган әйбер инде. Ә су киткәннән соң ничә сәгатьтән соң табырга мөмкин хатын-кыз? Гомумән, клинический без бит инде клинический рекомендацияләр белән эш итәбез бит инде, теге үзебез уйлап тапкан әйберләр түгел. Гомумән, унсигез сәгать буе это теге длительный безводный период унсигез сәгатьтән соң артып китә икән, әле бала унсигез сәгать элек суың китте, әле син һаман бала тапмагансың. Менә аннан соң уже длительный безводный период дигән сүз керә. Диагноз да андый диагноз булачак инде. Һәм анда инде, әлбәттә, антибиотика профилактика дигән әйбер ясала инде. Ә былай бер бала да коры килеш тумый.
Аналыктан тыш яралгы, ягъни вниматочная беременность, еш күренешме һәм моның нәкъ менә шундый йөклелек икәнен кайдан белергә? Гомумән, популяция буенча ул 2%. Йөклелек хатын-кызлар арасында 2%-ны тәэмин тәшкил итә тәшкил итә мин тәшкил итә һәм инде моның нинди теге беренче сигналлары булырга мөмкин күренер килми задержка хатын кыз тест куя тест положительный һәм инде тест куйганнан соң тест белән генә калырга ярамый Канны бирергә кирәк ХГЧ дигән анализга. ХГЧ дигән анализга бирәсең, 48 сәгатьтән сәгатьтән соң син карыйсың динамикасын. Һәм 48 сәгатьтән соң шул ук лабораториядә барып бирәсең шул ук анализны. Мәсәлән, синең беренче тапкыр килде 1000 ди, икенче тапкыр килде 2000 һәм аннан ары. Бу яхшы дигән сүзне аңлата. Әгәр дә синең беренче тапкыр килде анда 300, Икенче тапкыр килде 400 я 500 генә, бу начар уже. Бу уже сиңа дает сигнал, что монда нәрсәдер не дөрес түгел. Дөрес түгел, әйе. Әлбәттә инде авыртулар барлыкка килергә мөмкин, я уң яктан, я сул яктан, я арткы якка берәү авыртулар инде. Нинди дә булса, выделениеләр булырга мөмкин җенси юллардан. Аңа һәрвакытта да теге игътибарлы булырга кирәк инде. Өйдә түзеп утырырга кирәк түгел. Әгәр дә инде син акушер-гинекологка барасың, акушер-гинеколог сине бүтән креслода да карый. Әгәр дә ты авырт менә карый һәм син сизәсең, син шундый прям резко авырта ул җирдә. Син аны әйт, түзмә. Чөнки аннан уже диагностический поиск китәчәк. Анда уже башка төрле инде. Э, кайбер чакта бит әле срок бәләкәй була, ул сразу күренми. Әгәр дә инде шик бар икән, әлбәттә, э, шифханәгә тора кирәк. табибларның күз астында булырга кирәк, кул астында булырга кирәк, чөнки ул андый беременслар кайбер чакта теге трубада булып трубаны да шартлатырга мөмкиннәр анда уже внутренний кровотечение да булырга мөмкин инде күп нәрсә анда аның бит ул трубада булырга мөмкин яичникта булырга мөмкин шейкада булырга мөмкин анда тагын
Башка органнарда да булырга андый мөмкин була, әйе, но ул бик-бик нык сирәк була. Но булган инде. Әле мин беркөнне статья укып утырган идем. Мин шаккаттым анда. Ул бездә түгел, чит илдә 37 атнага хәтле үскән бала. Аналыкта үсмәгән. Бу бер кайда учетта тормаган хатын-кыз була. Шуңа күрә белмәннәр, күрмәннәр инде. Һәм бу таба бала белән дә үзе белән дә бар да яхшы. Менә бу, наверное, бөтен нигә бер генә булган историядер инде. Менә шуңа күрә әйтәм бит, андый лар еш, ой, сирәк була, ну, булгалый. Тулгакларга кире әйләнеп кайтсак, бар шундый приложение дип беләм, э, тулгакны ничектер исәпли. Син анда басып барырга тиешме соң инде каядыр күргәнем бар иде. Менә ул ничек э, билгеләргә ярдәм итә синең чын тулгаклар икәнеңне, инде больницага барырга кирәк икәнен ярдәм итәме гомумән? Менә гомумән алганда һәрбер хатын кызның аның восприятиесе төрле кемнеңдер эче авырта ул аны сизмәскә может ә кемнеңдер әз генә авырта ул инде прям ята ята җыларга мөмкин инде һәм шуңа күрә инде опять таки менә бу тулгаклар дигән приложениегә килгәндә кемдер әз генә эче авыртуыннан да баса Ә анда уже все, син уже пора ехать в роддом дигән инде. Алар сумкаларын җыеп килеп утыралар. Карый башлыйсың. Ә анда әле пока бер әйбер дә юк. Син аларны кирдән борып кайтарып җибәрәсең. Алар шундый прям күңелләре төшә инде. Без бит менә бүген әзер идек инде диләр. Ну нишләтәсең инде? Табигатьне алда булмый. Табигатьне ашыктырырга да ярамый, табигатька кысылырга да ярамый. Чөнки мин телим дигән сүз ул булырга тиеш түгел. Һәрбер баланың аның үз туган көне, үз туган сәгате. Һәм һәрбер бала үз көне белән килә, үз вакыты белән килә. Әгәр дә инде син кысыласың икән инде, анда там кайберәүләр бар инде, менә мин беләм ди, сез табибларның кулында бик күп дарулар, бик күп әйберләр ди, сез бит теләсә нәрсә эшли аласыз ди. Ә мин нәрсә кирәк соң ди? Менә вот мен миңа җавап бирегез, нәрсә өчен кирәк дип. Менә минем бүген табасы килә. Анда э, тарологлар әйткәннәрме, кемнәр әйткәннәрме, шундый уңайлы көн. Мин әйтәм, әгәр дә балагыз әле әзер түгел, нигә мин әйтәм аны ашыктырырга дип. Менә андый ситуацияләрдә була инде. Менә шушы тулгаклар вакытында, гомумән бала тапкан вакытта хатын-кызлар иң еш э, ясый торган хаталар бармы? Нәрсәләрне дөрес эшләмиләр күбесенчә?
Иртә кечкенә башлыйлар. Баланың башы чыкканнан соң теге авыртуга нитеп микән инде, или куркып микән инде, резкий движение ясыйлар. Аннары соң баланың уже теге Э, кабыргаларына хәтле тапканнан соң кайберәүләр резко көчәнүдән туктыйлар все мин булдыра алмыйм диләр мен әйтәм әйдә инде мен әйтәм тау бетерик инде дим инде андый вакытлар да була э, тагын нәрсә дип әйтим ну основной наверное шулардыр инде йә теге фитболга утырып дөбер шатыр сикерүчеләр дә бар ул алай эшләми фитбол ул теге күбрәк сикергәннән соң теге ачылышы тизрәк бара дигән сүз түгел һәм бала да тизрәк төшә дигән сүз түгел инде әйтәм бит һәрбер әйбернең үз вакыты бар Ашыкмаска кирәк һәм ашыктырмаска кирәк. Шулай ук менә ишеткәнем бар, бер хатын-кыз сөйләгән иде, бала табыр алдыннан ашаган идем диеп. Ашау иң зур хата булган, минем косасым килде ди, гел ди. Юк, ул ашаганлыктан түгел. Ә ул нәрсәдән булган?
Шейка матки ачылганда косасы килә, ул теге еш күренеш. Ул без сөенәбез генә. Минем процесс бара. Яхшы.
Аллага шөкер.
Йөклелек организмга ничек тәэсир итә һәм бала тапканнан соң хатын-кызның гомумән сәламәтлеге ничек үзгәрә дип әйтергә кирәк һәм кире актив тормышка ничә айдан соң, ничә көннән соң кайтырга ярый? Көннән соң сез инде бигрәк иртә әйттегез. Гомумән, әйтеп үткәнемчә инде, йөклелек чорында организмда просто гормональный бум идет. перестройка полностью менә мин аны ничек күз алдыма китерәм менә теге организмда бик бик бик күп вак теге безнең копиялар дип әйтик инде тырышалар бөтенесен тырмашалар так все әзерлибез бездә хә яңа бала үсә башлаячак аның бөтен әйбер дә булырга тиеш ул ничем не должен нуждаться минем күз алдыма шулай килә инде һәм инде чыннан да организм өчен бу бик зур нагрузка чөнки хатын кыз балан Срок, теге йөклелек срогы арткан саен безнең аналык та үсә. Ул инде үзегез күреп белгәнегезчә инде күп органнарны кырыйга күчерә, кайберәүләрен өскә күчерә, кайберәүләрен аска күчерә. Ул королева. Йөклелек чорында аналык ул королева. Һәм инде нагрузка килә шулай ук кан тамырларына да, давлениегә дә нагрузка килә. Кайберәүләр бик нык каты шешенә башлыйлар инде, давлениеләре бик нык каты уйный башлый, анализларында шулай ук үзгәрешләр була башлый инде. Ул бит организм бер. Ул бит теге нәрсә аны дублировать итә дә булмый, яңадан ясап та булмый. Аны просто теге внимательно, игътибарлы булырга кирәк организмга. Аннары соң восстановление буенча. Бер көнне шундый фразаны ишеттем. Хат бала тапкан хатын-кыз ул королева семьи дигән. Гаиләнең королевасы. Чыннан да шулай. Хатын кыз бит ул менә даже роддомда вот менә бала тапканда иренә шалтырата. Ансын садикка илттеңме? Монсы мәктәпкә алып бардыңмы? Анда посылка килгән, кереп ал, тегеләй әйт, болай әйт. Ә ул уже бала таба. Бала табырга барганда да ашарга пешереп, ике холодильникка, морозильникка тутырып китәләр бит. Тутырып китәләр.
Ә бит беренчедән ел саен хатын кызлар бала тапмыйлар менә шушы вакытта якыннарның поддержкасы ул бик нык кирәк әгәр дә инде өйдә талаш тавыш һәм башкалар ул нинди стресс килә үзенә аннан соң аннан сөт югала башлый сөт югалганнан соң балага стресс була сөт имезмәгәннән соң баланың иммунитеты төшә иммунитет төшкәннән соң икесенең дә чиргә алар бик низ тиз поддаваться итәләр Моннан китә тагын уже изне безнең препаратлар поступайта башлый. Ул просто цепная реакция. Менә болай иттереп теге кәтүккә җепне җыялар бит әле, нәкъ шуның сыман инде. Ә, бар хатын-кызлар чыннан да теге, менә мин кайчан физический активность белән шөгыльләнә алам ди инде. Алар алалар, әгәр дә үзләре теге табигый юл белән тапкан булсалар, инде әкрен генә бер 3 айдан соң җиңелчә генә өйдә теге фитнес белән шөгыльләнергә була. Ул теге урында теге басып теге йөрү инде, анда кулларына э, ниләр инде. Ә 6 айдан соң инде уже теге конкретно булай бассейн тормыш белән яшәсәң. Да, да, да, бассейннарга ниләргә уже андай беләргә җире башлый инде. Әгәр дә инде кесарево кисеме белән булса инде, анда инде вакытлар тагын уже чиктерелә инде. Онытмаска кирәк шуны, бала тапканнан соң хатын-кыз үзенең бөтен ресурсларын бирә һәм инде син әгәр дә физически активность белән шөгыльләнергә әзерләнәсең икән, син восполнил ресурсларыңны. Әгәр дә син Ашап бетмисең, балаң төнне тыныч йокламый, син төне буе бала белән аяк өстендә. Көнгә бер стакан чәй генә эчә аласың анда, или ирең кайткач бер тәлинкә аш ашыйсың. Нинди физический активность турында сүз булырга мөмкин? Синең башта үзеңнең физический активностьны восстановить итәргә тиешсең в плане Сәламәтлек ягыннан. Сәламәтлек ягыннан, әйе.
Макро, микроэлементлар бөтенесе, ашавың дөрес булырга тиеш синең. Нигә организмны көчләргә? Ни өчен? Кальцийлар да эчәргә кушалар бит инде ул вакытта теш һәм чәчләр. Тешләр, чәчләр инде алар инде үзләренең теге батрикеп калса алар инде бала каршында. Вот, шулай. Аңлашылды.
Йөклелек вакытында җенси якынлык кылырга ярыймы? Бу инде ирләрнең яраткан сораулар. Әлбәттә, шөгыльләнергә мөмкин, но шул ук вакытта син үзеңнең организмыңа күз колак булырга тиешсең. Әгәр дә синең эчең авыртып тора икән, әгәр дә синең анализларың начар икән, э, мазокларың начар икән, әгәр дә нинди дә булса выделениелар бар икән анда э, кан, э, тагын берәр нинди выделениелар, Андый очракта инде, әлбәттә, бернинди җенси мөнәсәбәт турында сүз бармый инде. Ә былай теге в пределах разумного дип әйтик инде, ансы ярый да мөмкин дә, чөнки ул вакытта тоже хатын кызга кирәк, йөклелек чорында кирәк гормоннар тоже вырабатываться ителә һәм теге опять-таки минимализирует стресс, выработку стрессовых гормонов дип сөйләшик. Һәм инде хатын кызның үз-үзенең теге Тотышыз, самочувствиесе инде ул бүтән була инде андый вакытта. Йөклелек чорын планлаштырган вакытта кызмы, малаймы буласын алдан планлаштырып буламы? Бу миф.
Миф?
Ни өчен дигәндә, чөнки безнең кызмы, малаймы өчен кем җавап бирә? Безнең җавап бирә әти кеше. Безнең Бездә хатын-кызда XX э, хромосомалар. Ә ир-атта XY. Менә әти кеше кайсы хромосоманы әни кешегә бүләк итә, менә шуннан уже половой э, җинси бүленеш э, бүленеш барлыкка килә, әйе. Ә инде да була кайбер чакта без менә шуларга бардык, ул безгә малай була дип әйтте, чыннан да малай була. Менә ул шундый молодец, ул безгә булышты. Бу просто вот э, туры килү туры килү очраклы рәвештә генә туры килә инде. Ә болай әйтәм бит, э, хатын кыз түгел, җенси бүленеш өчен җавап бирә, ә инде әти кеше җавап бирә. Ә, ни өчен шушы сорауны бирергә булдым? Чөнки бар ишеткәнем кан алмашу белән, менә хатын-кыздан да ничәдер яшьтән соң кан алмаша, ир егетнең дә кан алмаша һәм менә шуларны ничектер исәпләп чыгарып. Хатын-кызның исән хатын алмашу, кан алмашу тора. Ничектер менә шулай исәпләп чыгаралар дип беләм. Ирме, э, хатын-кыз туамы синнән? Юк, андый ниләр, э, бәлки Алла бирсә, киләчәктә ул булыр, берәр нинди анда анализ биреп манда һәм инде теге ничек тә туры китерүне әлегә пока андый әйберләр юк. бар шундай анализ мәсәлән балага узганнан соң бит инде узидан кайчан беленеп була иң э, иртәсе инде ул теге кайбер чакта унике атнада да әйтәләр инде но теге төгәлрәк дип әйтик инде уналты унҗиде атнада уже әйтәләр кызмы малай микән инде бар шундай кан анализы хатын кыз бара кан анализын бирә һәм аңа шутлап бирәләр сезнең кызмы яки малай микәнен Ә минем хәтта менә шулай ишеткәнем бар, УЗИда-да егет кеше диеп, мәсәлән, сезнең малай булачак диеп, аларның кыз туганы бар. Ал ничек алайса? Менә УЗИда дигәндә минем үземнең шундый булды, мин шундый в шоке идем аны вакытта. Миңа ниттеләр теге нәрсәле, алар миндә УЗИда булдылар, шул кызмы малай микән белер өчен инде. малай дип әйткән иминарга икенче үзе алар скринингка бардылар анда уже срогы срогы башкачарак иде инде әзерәк үскәнрәк срок иде инде анда әлбәттә инде андый вакытта ул теге күренеш тә уже күренә җенси органнар дип әйтик инде һәм анда алар миңа видео җибәрәләр әлфи элдарны да без сезгә бик рәхмәтле дә теге үпкәләмәгәннәр дә нитмәгәннәр дә инде менә инде без дә бәлки теге э, нәрсә әле без сөендек те кыз булганга ди но менә мондый случай безнең ул гомергә истә калачак ди то что менә шулай булды дип инде шуңа күрә мин теге э, әйтәм бит берни үпкәләштә дә алар калмадылар да ул булырга мөмкин ни өчен кайбер чакта э, хатын кызның бәләкәй кыз туачак кызның җенси органнары гипертрофированный әзрәк зуррак булып күренә инде һәм аны әгәр ул тем более уналты атнада инде шутларга була теге ни дип инде малай дип инде йә киресенчә инде малай туачак малайның аның бәләкәерәк булып күренә һәм шутларга була кыз иттереп инде әле үткән чакта балалар бит алар теге менә мин кыз малай менә карагыз дип теге ятмыйлар анда әйтәсең яшерәләр тәпи болай иттереп тора там боргалана сыргаланалар пуповинасы шунда ук тора шуны ул кызык андай берне кара ә кайбер чакта датчикны куясың тегендә уже о мәйтәм сезгә әйттерәме кем икән әйтегез дә
безнең әлеге кызыклы һәм бик кирәкле әңгәмә әкренләп кенә ахырына якынлашып бара сезнең әгәр дә инде әйтер сүзләрегез киңәшләрегез бар икән әти әниләргә теге яшь әти әниләргә дип әйтергә кирәк әле әти әни булырга җыенучы яшьләргә бөтен әйтәсе килгән фикерләрегезне җиткерә аласыз нәкъ менә камерага карап шуңа күрә рәхим итегез Мин нәрсә телисе килә? Иң мөхиме саулык сәламәтлек барчагызга да беренчедән үзезегезне сакларга, бар булачак мероприятиеләргә җитди карарга, үзегез белән хөрмәт белән үзегезгә карата карарга, яратырга үзегезне, чөнки сез үзезегезгә хөрмәт белән карамасагыз, үзезегезне яратмасагыз, бу бик аяныч, бу бик кызганыч, әлбәттә инде. Әгәр дә йөклелек чорына әзерләнәсез икән, аңа шулай ук бик җитди карарга, әзерләнергә, алдан анализлар бирергә, күренергә һәм инде исән-сау гына, җиңеллеге белән, Аллаһ бирса, табарга. Шушы урында исә сезгә э, бик зур рәхмәт әйтәбез безгә килгәнегез өчен кунакка һәм үзегезнең тәҗрибәгез белән бүлешкәнегез өчен, безнең сорауларга бөтенесенә дә тулы итеп җавап биргәнегез өчен шундый файдалы, кызыклы һәм бик тә күләмле подкаст чыкты дип искәртеп узарга кирәк һәм кемнәр ишетми белми калган бүген бездә кунакта акушер-гинеколог Вахитова Әлфия Илдар кызы иде. Тагын бер тапкыр бик зур рәхмәт. Рәхмәт чакыруыгызга.
Подкастыбызның әлеге чыгарылышын бераз гына моңсу соннар белән тәмамлыйсы килә. Статистика буенча, дөньяда ике ун процент пар табигый юл белән балага уза алмый. Ә Россиядә әлеге сан унбиш процентны тәшкил итә. Шуңа күрә һәрбер хатын-кыз да ана булу бәхетенә ия булсын иде дигән теләктә һәм иң мөһиме сау-сәламәт булыйк диеп, без инде үзебезнең әлеге чыгарылышыбызга нокта куеп торабыз. Бүген сезнең белән мин Илүзә Касыймова идем. Барыгызга да пока-пока.